Il bilen gelen toýda baýram diýip, Dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalyndaky Il gün gepleşiginiň nobatdaky sanyna başlaýarys. Il gün gepleşiginiň bu günki temasy adam hukuklary. Bu günki myhmanymyz, söhbetdeşimiz bolsa Awstriýanyň paýtagty Wenada ýerleşýän Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklary guramasynyň ýolbaşçysy hormatly Farid Tuhbatullin. Farid aga, gepleşigimize hoş geldiňiz! Sag bol, salam aleýkum.
Farid aga, zähmetiňiz ýerini tapdy, zähmetiňiz Alla tarapyndan kabul boldy, bir ýeňiş gazanyldy, türkmenistanly aktiwist Rozygeldi Çöliýewiň islegi, arzasy kabul edildi. Russiýa Federasiýasynda çeken zähmetiňiz üçin ilki bilen ähli kollektiwimiziň adyndan, aktiwistleriň adyndan tüýs ýürekden gutlap, minnetdarlyk bildirýär saňa.
Sag boluň, ol ýeňiş ýöne diňe biziň ýeňiş däl, oňa bir topar hukuk goraýjy guramalar gatnaşdy. Hemmesi sag bolsun, elbetde kiçijik bolsa-da bir ýeňişimiz boldy.
Indi Farid aga, şu Rozygeldi Çöliýewiň işi mundan soň nähili bolar? Adam hukuklary taýdan şu we şuňa meňzeş meseleler nähili bir seslenme döretýär, nähili orun alýar mediada, adam hukuklary göreşinde? Şu barada-da bir maglumat berseňiz agam.
Dogrudanam bu waka bilen baglanyşykly birnäçe problema, birnäçe sorag geldi maňa. Adamlar ýüzlenýärler, soraýarlar. Şonuň üçin diňe Çöliýewe degişli däl welin, köpüsine degişli näme wakalar bar-da, problemalar. Şol sebäpden, hawa, indi oňa entek üç aý wagt berdiler. Ýöne Orsýetde şu üç aý ýaşap bilýär, durup bilýär. Şonuň üçin-de biz ýene-de adwokatymyzam bar, ýene adam tapyp, zat edip, şoňa kömek edip, şol Orsýetde galar ýaly, ýa bosgun statusyny alar ýaly bir kömek etjek bolup synanyşyp göreris. Nesip bolsa, olam bolar. Ýöne bu sebäpden ýene-de birnäçe adam maňa ýüz tutdy. Şol bir aýda menem ýaňky aksiýalara gatnaşdym. Türkiýede bir aý diýe ýütükde çykyş etdim diýe, indi gorkýan diýe, menem şol bir demokratik ýurtlaryň birinde şeýle bosgun status alybilermi, kömek edebilersiňizmi diýip şoňa ýaly soraglar gelip başlady-da. Bärde men diňe ol Ýa-da ýurist konsultant däl däldi, ýöne şol özi esasynda ýa-da hukuk goraýjy guramalar nähili ýagdaýda işleýär, şolary düşündirer ýaly bir az mas gysgaça şony aýdyp geçjek bolýan-da, adamlarda düşünje bolsun diýip. Dogrudan hem indi biz hukuk goraýjy bolandan soň elimizden degen gelen kömegini edýäs, ýöne hemişe oň ýaly bir ýeňişler hem bolmaýar, ony bilmek gerek. Hemme zady hem her kime biz kömek edip bilmeýäs. Birinjiden a mysal üçin özüňiz bir oýlanyp görüň bir Türkmenistandan çykan hukuk goraýjy aktiw işleýän adam näçe? Meniň pikirimçe bir eliň barmaklary ýeter eger sanap çykjak diýseň. Belki siz köpräk tanýansyňyz ýöne onda da hasam bizler köp däl az gaty az şoň üçin işe köp özüňiz bilýäňiz Türkmenistanyň ýagdaýyny. Şo sebäpden her kimi her kime buzup maňa kömek eder men arkaýyn bir ýere baryberäýin onsoň şolara ýüz tutsam ertir maňa kömek ederler diýip oň ýaly bir nämäňiz bolmasyn diýip temaňyzy üzüň diýjek bolýan ýöne başda şol ýaňky aktiwni nämelere gatnaşjak aksiýalara gatnaşjak ýutubda çykyş etjek diýende hemmäňiz indi Kemil ýaşyna ýeten özüňizi, öz işiňize özüňiz jogap bermeli bolýaňyz. Ola bir. Ikinjiden men ýok o zatlara gatnaşmaň, aktiw gerek däl, oturyň ysyp diýip diýjek däl, gaýtam näçe aktiw bolsa esasam şu ýaş nesliň näçe köp aktiw etse şonça gowy. Ýurdumyz üçin gowy. Belki hasyl berer, belki bizde-de bir demokratiýa dörär. Ýöne her eden adymyňy öňünden özüň pikir et görmeli-de. Mysal üçin, indi köçelerde gaýylar dur diýip, geçip barýan maşynyň öňüne çykmarsyň-a sen, Maňa şu gaýy kömek eder diýip. Ol, belki, ol sürüjini ol saklar, belki, oňa çäre-de görerler. Ýöne saňa, seň üçin uly tapawudy ýok-da onda. Sen eýýäm aňyrda, aňyrda seň nämäňi seredip, muňa bosgun statusyny Jennetden bersekmika, jähennemden bersekmika diýip, şony näme edip başlaýarlar. O ýerde saňa pasportyňy deport diýip, yzyňa gaýtarmaýar hiç kim o ýerlerde. Şonuň üçin şu şu zatlary bir öňüňizden oýlaň, pikirleniň, nädip etmeli. Aktiwnyý hökman ýüzüňi açyp, hökman aksiýa çykmak däl, eger oýlanyp görseňiz, başga ýollary hem bar olaryň şoň ýaly diýip. demokratiýa üçin ýa adam hukugy üçin aktiw işler etjek diýseň. Ola bir bir problema. Ikinjisi ine diýeli ýa gaýt geçmeýäli bizler türkmen hukuk goraýjylar sany gaty az, olaryň hem aktiw işleýänler ondan hem az. Biz islesek hem hemmesine kömek edibilemiz ýok. Birinjiden ýene-de bir zada düşünmeli, biz diňe bärde oturyp hany kim bosgun statusyny sorarka şoňa kömek edeli diýip oturanymyz ýok. Iş gaty kän. Türkmenistan özüňiz bilýäňiz iň pes nämede derejede şol adam hukuk boýunça dünýäde aşakdan birinji, ikinji, üçünji ýerler alyp dur näçe ýyldan bäri. Bizem mysal üçin ýene-de bir näme mysal getirip aýdaýyn. adamyň gan basyşy mysal üçin ýokary bolsa terapewtiň ýanyna barýar. Ýa-da bir elin aýagyn döwen bolsa hirurgyň ýanyna barýar. Olam bulam lukman. Ýöne her lukmanyň öz ugry barda. Mysal üçin ýaňky aýtyşym ýaly eliň döwülse sen terapewtiň ýanyna barmaýaň sen hirurgyň ýanyna barýaňda. Ýa-da diýeli ine gurluşykçylar bar. ştukatur bar ýa-da awtokran sürýän bardy. Şol awtokran sürüji bir gün bir sebäpden işe gelmän galsa, oňa başlyk ştukaturkaňy goý-da, bar sen awtokrana min diýip aýtmasa, bolmasa ikisi hem gurluşykçy hesaplaýyn. Meniň aýtjagym şu adam hukuk goraýjylaryň arasynda-da şeýle her kimiň öz ugry bar-da. Mysal üçin, indi Gazagystan diýeli ýa Gyrgyzystan diýeli, şoň ýaly ýurtlarda olar aýratyn-aýratyn, mysal üçin, biri sudlara gatnaşýar, biri monitoring, türmeleri monitoring edip geçirýär, şoňa meňzeş, biri dokladlar ýazýar. Ol her bir adam hemme işi edibilmeýär hiç wagtam. Ýöne biz gaty az bolandan soň biz mejbur bolýas köp zatlar bilen meşgullanmaga. Mysal üçin biziň indi iş işgärlerimiz diýseň hem bolýar, dostlarymyz diýseň hem bolýar, şu ýurduň içinde olar maglumat çöplýär, maglumat ýygnaýar, zat edýär, monitoring diýip-de, olam dürli nämelerden aýallar hak hukuklary, çagalar hukuklary diýeli ýa millet kiçilikler hukuklary. Onsoň biz bärde şolary ýygnan zatdan dokladlar ýazýas ýa ýüzlenme ýazýas. Olam dürli nämelere halkara guramalara gidýär-de, oňa edwokasi diýip aýdylýar. Olam başga, başga iş. Olam başga. Hemmesi hukuk goraýjy, emma ugurlary başga-başga. Şonuň üçin adam az, iş köp. Ine men ertir sorasam, birigün maňa kömek bererler diýip, şoňa ýaly pikiriňiz bolmasyn diýjek bolýan-da. Elbetde başarsak, ol ýok bar git kömek etjek däl diýip aýtjak adam ýok saňa. Ýöne anyk Ýüz göterim ine şu gün sorasaň ertir biz saňa bosgun statusyny alyp bereris diýen hiç kim söz beribilmeýär sebäbi ol bizden bize bagly däl biz elimizden gelen kömegi etsegem ol rişeniýäni ol ýurduň nämeleri kabul edýärda ýörite işgärleri polisiýa welimi başga bir migrasiýa gullugy welimi dürli ýurtlarda dürli nämeler. Şonuň üçin şo sebäpden bu gün çykyş edeýin diýdim. Şo zatlary göz öňünde tutuň. Eger şoňa ýaly planyňyz bar bolsa. Ýöne gowusy, gowusy başda bir gowuja pikir ediň, bir bir ädim ätmezden öň gowuja pikir ediň.
Farid aga, indi şol syýasy gaçybatalga almak üçin umuman bir döwletleriň arasynda bir belli bir şertler barda şu syýasy gaçybatalga almak üçin bir adama syýasy gaçybatalga bermek üçin umuman esasy nähili şertler bolmaly bir men ina ýaňky aýdyşyňyz ýaly bir mitinge çykdym ýa-da şol oppozisiýa äheňli kanallarda kommentariýa ýazdym, teswir ýazdym, şolary golladym, çapak çaldym zat, şoň üçin ynha meni aňyrda tutjak bolarlar ýa dogan-garyndaşyma azar berjek bolarlar zat diýeni bilen şol nememi, kabul edilermi? Umuman bir belli şerti barmy şu syýasy gaçybatalgaň? Nähili adamlar alyp bilýär? We şuň bir belli bir möhledi barmy? Ýurda görä üýtgeýärmi möhletler ýa-da nähili agam? Şu barada-da bir maglumat beräýseňiz.
Dogry aýtdyň hiç ýerde bir anyk punktma punkt ýazylan name ýok. Ol ýazylan bolsada oň ýaly bir konkretny zat ýok. Her kim her çinownik özüne görä mysal üçin kabul edilýär näme etmelidigini. Ola bir ikinjiden ýöne Biziň häzirki şol ýaňky oglan-gyzlaryň ýagdaýyna çylşyrymrak sebäbi olar Türkmenistanyň içinde däl. Olar Türkiýede ýa mysal üçin Amerika Birleşen Ştatlarynda ýa Kiprde şoňa ýaly aksiýalara gatnaşýarda. Ondan gidip başga ýere status aljak bolsaň Bosgunçy statusy. Seni gaýtarmaklary mümkin. Ine, ýaňky Şöliýew näme üçin Türkiýä yzyna gaýtarjak boldular? Sebäbi Türkiýede oňa Orsýetiň nämeler pikir boýunça hiç ugroza ýok-da, hiç zelel ýok. Şu mahala çenli ýaşap ýören, hiç kim degmändir, diýmek, indem degmez. Eger ýurduň özüniň içinden çyksaň, onda elbetde başga göz bilen serederler, sebäbi sen ýurduň içinde dogrudanam belki saňa türmä basişleri mümkin, Hudaý saklasyn öldürişleri mümkin, başga bir basişler edişi mümkin. Ýöne onda-da düzgün boýunça sen ýurtdan çykyp, Türkmenistandan çykyp, haýsy birinji ýurda barsaň, şo ýurtdan soramaly bolýar. bosgun statusy. Mysal üçin, başda Moskwa gel, ondan Moskwadan Waşingtona gidip diýeli ýa başda Istanbula gelip, onsoň Istanbuldan Şwesiýa baryp, onsoň soraryn diýseň, şony göz öňünde tutmaly. Birinji ýurda seni gaýtarmaklary mümkin. Mysal üçin, Istanbuldan geldiňmi, bar Istanbula bar-da, şondan sora. Moskwadan geldiňmi, bar Moskwa bar-da, şondan sora. Şol býurokratik nämeler bar şeýle. Ikinjiden esasy seni ýaňky arzany kabul etselerem olar köp nämeleri öwrenýär. Dogrudan hem sen şeýlemi sen bir dokazat etmeli sen dogrudan hem eden işiňi. Ýöne bir barypda aý men şeýle şeýle men türmä başjak bolýarlar diýsem aý onda bärde ýaşa bärde otur diýjek adam ýok saňa. Gowusy, eger sen dogrudanam şeýle adam bolsaň, ýa-da seň bilen işleşen adamlar, mysal üçin, diňe häzir oppozisiýa, oppozision nämeler bar-da, toparlar bar, zatlar bar. Şolardan bir hatmy, goldaw haty bolýamy, şoň ýaly bir hatlary alsaň, hasam gowy, eger hukuk goraýjy guramalardan şeýle hat bolsa. Sebäbi indi ol oppozisiýa näme bolsa-da syýasatçy, olara kän oň ýaly bir näme Men hiç ýaman zat aýdam ýok, ýöne men bolup durşuny aýdýan-da, mysal üçin hukuk goraýjylara olardan gelen hatlara bolýa meni obýektiwny seredýärler-de. Syýasat gruppalara uji bolam her ýurduň öz syýasaty bar-da. Näme bolsada biziň Türkmenistan hökümeti bilen aragatnaşyklary bar. Şo taraplara-da seredýärler. Oppozisiýa bilen bile işleşseň eýýäm Berdimuhamedowyň komandasyna sen uje duşman bolup görünýäňdä. O tarapynam göz öňünde tutmaly. Şonuň üçin, mysal üçin, hukuk goraýjylardan goldaw haty bolsa, oňa başgaça seredýärler. Ýöne ýene-de bir zady bar, Biz mysal üçin Oba indi Türkmenistan diýip zat diýip bizi tanýarlar Türkmenistan gorajylary diýip. Ýöne şonda da biz özümize de kän ynanman, mysal üçin ulurak halkara guramalary ýüz tutýasda kömek ediň diýip. Näme? Hukuk goraýjy guramalary. Mysal üçin ene Çöliýew Orsýetde bardymy? Orsýetde memorial diýip Prowazasitni sentr goraýjy merkez. şolara ýüz tutduk. Olar adwokat tapdy, olar işleşip başlady. Onsoň Human Rights Watch bar, olara ýüz tutduk, kömek ediň diýip. Onsoň International Partnership bar, olara ýüz tutduk, kömek ediň diýip. Şeýdip, barymyz goşulyp, şoň ýaly uly guramalar gatnaşsa, ol hasam gowy. Ýöne olar gatnaşar ýaly, başda biz olara dokaz etmeli, şol adam dogrudanam

şu ýürdüň ministrlikleri bilen işleşip başlaýas. Şonda kämahal ýa gaýdyşym ýaly kämahal bir kömek edip bolýa. Indi men mysal üçin köp ýyldan bäri şol nämeden işläp gelýän, men diňe o tarapdan işläm ýok, ýöne ýüz tutsalar kömek etjek bolýan bir indi bir näçe ýyl boldy men bärde oturanyma bir ýigrimi-ýigrimi bäş adama kömek etdim-de. Ýöne arasynda boldy, hemmesine kömek edip bilmedik. Gynansak-da, birnäçe adama kömek edip bilmedik. Sebäbi hiç hili olarda näme ýok, esas ýok-da. Ýüz tutar ýaly. Aý, biri aýdýar, meni işden kowdular diýip, biri aýdýar, ýene kwartiramy aldylar diýip, şoňa meňzeş zatlar, olar syýasat bilen bagly däl, korrupsiýa bilen bagly bolşy mümkin, şoňa meňzeş zatlary. Şonuň üçin bardy öz ýurduňda ýa-da suda ýüzlen, prokuratura ýüzlen diýip çüýrip gaýtar ýazanda şu zatlaryň bary onam düşünmeli, bilmeli. Farid aga, şu ýerde bir zat sorasym gelýär. Ine, adam hukuklary guramalary diýlende, käbir adamlar şuny bir oppozisiýaň bir oppozisiýa guramasy, hökümede garşy gurama, bir syýasy gurama, syýasy hereket ýaly kabul edýär. Şu adam hukuklary guramalary syýasy guramamy, bular oppozisiýamy, bu adam hukuklary guramalary bilen bir habarlaşsaň, gatnaşyp dursaň, pikir alşyp dursaň ýa şu adam hukuklary guramalarynyň neşirlerini yzarlap dursaň, Şu bir syýasy taýdan kanuny bozmakmy, syýasy günämi, şu temalarda-da ýaman köp sorag gelip gowuşýar-da. Adam hukuklary diýlende, aýdýar, adam hukuklary, ol men syýasata girjek däl, men syýasata goşuljak däl, men oppozisiýa goşuljak däl diýýänler bar-da. Şoň üçin şuny bir düşündirip beräýseňiz agam. Dogrudanam şeýle, birinjiden-ä indi hökümet Hökümet üçin tapawudy ýok. Kim ony tankyt etse, ol hukuk goraýjy bolsun, syýasatçy bolsun, dissident bolsun, tapawudy ýok, duşman. Hemmesi bir duşman, hemmesi şolara garşy göreşmeli. Žurnalist bolsun. Adamlaryň köpüsi dogrudan hem şeýledi. Ol Berdimuhamedowy tankytlaýarlarmy, diýmek, şoňa garşy, garşy bolsa, diýmek, oppozisiýa. syýasat, syýasatdan. Ýöne esasynda bizler biz şu hukuk goraýjy grup toparlaryň köpüsi jemgyýet guramak. Obşestweniýe NPO diýip aýdýarlar. Biz üçin tapawut şu oppozisiýa bilen syýasatçylar bilen biziň tapawudy syýasatçylaryň maksady ýurtda Şol hökümet başynda turmak durmakda tapawudy ýok. Saýlaw bolsa saýlawyň üsti bilenmi, bolmasa ol häzir köp ýurtlarda görüp ýörüs rewolýusiýa diýerlermi, şoňa mezeş agdyr agdyryş edýärlermi. Ýöne olaryň maksady şol hökümeti näme etmek, hökümetiň başda turmak. Prezidentmi, parlamentiň ýolbaşçysymy tapawudy ýok. Biziň maksadymyz şol ýurduň içinde adam hukuklary goralmaly. Eger mümkinçilik bolsa ýurduň içinde işläp, ýaňky mesele getirdim, mysal üçin Gyrgyzystanda, Gazagystanda, daşy Özbegistanda ýurduň içinde işläp ýören hukuk goraýjylar bar. Dogry, arkaýyn işläp bilenler ýok, olar hem basyş edýär, zat edýär, ýöne näme bolsa-da türmä basanlar ýok olarda. Özbegistanda bir ikisini basdylar ýöne. Ýöne

ýa-da hukuk görüji bilen syýasatçylaryň arasynda. Şonuň üçin biz hiç wagt, mysal üçin, biz syýasatçy boljak ýa-da, mysal üçin, eger bir ýerde, ýa kim bilýär, biziň ýurtda-da bir wagtlar açyk saýlawlar bolarmy, şo saýlawa gatnaşjak prezident boljak ýa deputat boljak diýip oňýan pikirimizem ýok. Ýöne şol ýurduň içinde ýa ýurduň daşynda türkmenistanlylar hukuklary bozulsa şoňa kömek etjek diýip tyrşyşýas. Kä mahal bolýa, kä mahal bolman galýa, ýöne elimizden gelen kömegi etjek şu edýäs. Şeýle tapawut bar. Farid aga, ynha köp ýyldan bäri, onlarça ýyldan bäri adam hukuklary boýunça göreşip gelýän bir öňdebaryjy, bir aktiwist, şeýle-de biziň ýaşulymyz, tejribeli ýaşulymyz höküminde ynha daşary ýurtlardaky şu demokratiýa, erkinlige, döwrebaplyga, gowy durmuşa Ymtylýan ylaýta-da köp ýaşlarymyz bar. Köp soraglar şol ýaşlardan gelip gowuşýar-da. Şo ýaşlar bir yzygiderli ýagdaýda nesihat berip dursaňyz, maslahat berip dursaňyz, ýol görkezip dursaňyz diýip, şular ýaly haýyş edýärler. Şonuň üçin gepleşigimiziň ahyrynda şu pursatdan peýdalanyp, bir ýaşulymyz höküminde siziň ýaşlara bir maslahatyňyzy eşitdirmek isleýän agam. Söz sizde.
Onuň dogrudanam indi bara-bara ýaşuly-da bolduk. Bolmasa bäri gelende entek ýaşrakdym. Ýöne näme bolsa-da, hawa, indi täze nesil, olara tejribe gerek. Ýöne biziň bir näme, diňe biziň halkymyzda däl, köp nämelerde seredýän şeýle näme ýagdaý. Özleri bir zat oýlap çykarjak bolýar-da. Ýöne bir daş-töweregiňize serediň, Ýa-da ýene aýtyn, şu goňşy ýurtlar bar, syýasaty bize meňzeş. Olarda oppozisiýa-da bar, hukuk goraýjylaram bar, dissidentlerem bar. Ana, şolar nädýär? Şolar nähili ýol bilen geçýär? Köp zatlary şolardan öwrense bolýar. Hökman däl, özüň şol ýaňky orsçalap aýdanda nastupit na grabli, Soň öwrendim. Başga başgasynyň ýalňyşlaryna, başgasynyň ýeňişlerine seredip köp zatlary öwrense bolýar. Eger-de elbetde ýaňky seň aýdyşyň ýaly eger soraglar bolsa, zat bolsa belki gelejekde-de duşup durarys. Başarandan, bilýän zadymdan elbetde men aýdaryn. köp zatlary, köp zatlary gördügem, bilýäsem. Gürrüň ederis gelejekde-de. Ýöne näme bolsa-da olara-da üstünlik, elbetde üstünlik arzuw edýän. Gowy zat edýärler, näme bolsa-da aktiw adam gerek. Hökümete, hökümete-de gerek. Olar o zatlara entek düşüneni ýok. Ýöne, meniň pikirimçe, Döwlete elbetde gerek, ýurdumyza gerek, halka gerek. Şonuň üçin etmeli. Indi bolmady, indi goý bolsun edeli diýen gürrüňi goýaly. Kim näme iş başarsa şony etmeli. Näme tapyldy ýok, näme aktiw etselerem şonuň diýýän. Farid aga il gün bähbitli Türkmenim kanalynyň il gün gepleşigine gatnaşyp adam hukuklary boýunça beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlyk bildirýäs şeýlede şu Türkmenim kanalynyň tehniki taýdan ähli işlerine Türkmen inisiatiwasy adam hukuklary guramasy, şeýle-de Türkmenistanyň Hronikasy höküminde hemaýat berip gollap duranyňyz üçinem aýratyn minnetdarlyk bildirýäs, şu gepleşikleň halka ýetirilmeginde esasy uly roly, hemaýaty siziň guramaňyz berýär, siz berip dursuňyz, şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp bizem kollektiwimiziň adyndan size minnetdarlyk bildirýäs, taňryýalkasyn aýdýas agam. Köp sag boluň!